Chibai leh vek ule, he video hi mang anna hneh dan bu chhunzawmna kha ni leh dawn a, How to Stop Worrying and Start Living, Dale Carnegie ziah kha a ni a. Bung lihna hi kan hma bak chiah ni a, a bak zawng hi description ah ka lo dang a la en lo te tan. Bung lihna hi hlimna leh thil tha lam Keimahni insiam chawp dan emaw kan nuna lak luh dan lampang thlur bing na ni dawn a. Seven Ways to Cultivate a Mental Attitude That Will Bring You Peace and Happiness bunglihna ah hian then sarih a awm a, Chapter twelve atanga Chapter eighteen thleng a awm a ni. Chapter sawm pahnihna hi Eight Words That Can Transform Your Life, I Nunthlak Danglam Thei Tawngkam Pariat, Hmanlai Mifing Marcus Aurelius-a thusawi hi a ni a, hetiang hian a sawi a ni, Our life is what our thoughts make it. Kan nun hi kan ngaihtuahna in a siam, a duan a ni. He thu tlar khat lek hianin kan thlen chin tur a hril em em a ni. Emerson chuan Mihring chu ni lenga a thil ngaihtuah ang hi a ni mai e, a ti a. Chu lo chu eng dang vak nge kan nih chuan ang? Hlimna tur leh lawmna tur kan ngaihtuah chuan kan zawn chuan kan hlim mai reng thin a. Lungngaihna leh thinrimna pawh. Hlauh tur te pawh kan ngaihtuah chuanin hlauh tur hi kan hmu thei em em a ni. Khatiang ang chi kha a ni a, hlawhchhamna te, chutiang zelin hrisel lohna te, hriselna te pawh a ni ang a. Norman Vincent Peake chuanin, I inngaihdan ang kha i ni ngawt lo a, i ngaihtuah ang zel zawk kha i nihna, a ti a. Dik khawp mai a, You are not what you think you are, but what you think you are a ti ni. Helaiah hianin kan harsatna te, kan buaina te ngaihthah a hlim san veng veng tur, ngaihthah daih tur tihna lam kha a sawi lo a. A awmzia zawk chu. kan harsatna te hi mang an pui lovin chinfel dan kan zawng zawk tur a ni, a ti ni. Be concerned about your problems, but not worried. Concern chu kan harsatna kha a awm tih hre tho chungin chi ai lova chingfel tura hma lak a ni a. Worry chu sawnna awm si lova phili kual kha. Thil hrang daih a nih chu harsatna hmachhawn dan ve rau rauah pawh han Mi pakhat hi harsatna nei ṭûn mah se, a chinfel dan tûr a vawn ṭhat khiau tawh chuan thawveng takin a awm thei tho a ni. A harsatna kha a kiam duak tihna lam ni lovin a chinfel dan kha a ngaihtuah fel tawh a, a set fel tawh a. Chu chu lan naupan reina te pawh ti daih teh ang. Bung hmasa a kan sawi tak ang khan, rilru ngaihtuahna aṭanga inṭan vek kan tih fo tawh kha, hlimna lungngaihna damna te, Mi pakhat ka hriat ve kan sawi ve lawk ang a, a kum phu lova hmel tar leh nangah hi ni a. Ka biak apiang a, i tha em tunlai ka ti piang tak tak hianin, aa tunlai chu ka chup mi kha mi chu a na, ka tho nuam lo tih ang reng kha a sawi ve ziah thin a ni. Dam vur lo mai la, e ka tha e ka zia chho zel e tih tawngkam te hi a malsawm em em a. Rilru lama thlamuanna, peace of mind, an tih ve ziah pawh hi hming kan ngaihtuahna kan rilru atanga chhuak a nih zia chu eng dinhmunah nge kan din tih lampang te, eng nge kan neih, tunge kan nih tih lam pawh hian a hrilh lem lo a. A chianna chu khawvela mi thil ti thei, sumte ropuina larna chakna neitu, mipa awh zawng nei kim deuh thawtu, Napoleon-a khanin I have never known six happy days in my life a ti a ni. Hlim taka ni ka hman hi ni ruk a tling lo ang a tihna te pawh a niang a. Chutih rualin mitdel bengawng leh tawngthei lo bawk si Helen Keller thung chuanin hringnun hi a duhawm a, a mawi a ni a ti daih a ni. Khawih theih thila a innghat lo tih kha a chiang em em a ni. Nothing can bring you peace but yourself a ti a Dale Carnegie hian. Just for today programme Sibyl F. Partridge-a ziah kha a tawp khar nan hian a rawn hmang bawk a. Chu chu video dangah kan sawi tawh a, kan sawi nawn tawh lo ang a. Chapter tawpah hian Quotes ang reng deuh hi a dah zel a, he chapter-a a dah chu Think and act cheerfully and you will feel cheerful a ti a ni. I ngaihtuahna te i che zia kha hlim rawh se, hlimawm rawh se, tichuan nangmah pawh i hlim mai ang a tih ni chu. Chapter sawm pathumna, The high cost of getting even, Thungrulhna ina a ken tel chu. A ziaktu Dale Carnegie hi a zin velnaah thil a hmu a. Chutah chuan sahuana savam chi khat, grizzly bear an tih hianin skunk, ransa a dum leh a var tial hetiang chi kha pawt sawm vekin ei zo vek thei mahse a ei peh thak lo a ni. Tinge kan tih chuanin a tawn hriat tawh atangin a bei tham tih a hre tawh a, a khawih buang bar peih vel lo a ni. Kan hmelmahte hi kan huat hianin kan chunga thuneihna Power thil tih theihna hi kan hlan daih thin a ni. Min tih thinrim theihna power te chu avanga kan mut tui lova min siam theitu tur atana power te, min ti lung ngai thei tura thil tih theihna te a tam mai a chhe zawngin khatiang theihna kha an kutah kan hlan tihna a ni. Min ti chhia tih hre lek phei se chuanin an lawm hleihleih mahna kan hmelmah te kha. Anmahni kan va huatna te leh thungrulh duhna rilru sual ang chi khanin anmahni kha pakhat mahin a ti na lova, keimah nui zawk kha min ti hre awm thin a ni. Kan hriselna thlengin a nghawng a ni. Chuvangin kan Lalpa Isuain, I hmelmate hmangaih rawh a tih khan damdawi ropui tak min chawh tel kha lo ni a. A chhan chu huatna te, khakna te hianin lungphu te a tichawl thei a, hmelte ti tar thei a, hrisel lohna tam tak min thlen thei a ni. Midang huatna hianin kan chaw ei tuinate a nghawng daih a ni. Bible chuan hmangaihna a awmna a an hnah chaw a rin chu huatna a awmna a bawng pachawm thau ei aiin a tha zawk a ti ni. Kan hmelmate kan hmangaih thei lo a nih tal pawhin keimahni kan inhmangaih vang pawhin anmahni kha huat loh hram a tha a ni. Thufing pakhat chuanin, Mihring thinrim thei lo chu mi a a ni a, mihring thinrim duh lo erawh chu mifing a ti ni. Mi a chu thinrim nachang paw'n hre lo, mahse mifing erawh chu an thinrim duh lo thung tihna a ni. Pu Abraham Lincoln-a ngaihdan hi zawm ve thei theuh ilang chuan a tha viau tur a ni a, mahse thil har tak mai hi nia kei paw'n ka hria a har ka ti a. Pu Lincoln chuanin, Mi hi a thil tih emaw, a tih loh avanga va thung rul emaw phuba va lak va hrem ang chi kha a tul lem lo a ti ni. Mi zawng zawng hi kan dinhmun te, enkawlna kan dawn te, kan chhehvel leh zirtirna dawn te avanga hetianga lo ni chho vek, hetiang rilru pu chho vek hi kan ni ta ni. Chutiang huat awm taka titute leh min rawn titute dinhmunah khan an dinhmun ang chiah chiah khan va ding tai lang chuan an enkawlna dawn ang chiah chiah te kha va dawng tai lang chuan khatiang kha kan ni ve reng dawn tih na tho kha lo ni a, khatiang kan ni ve lo kha kan lawm zawk tur te a tia ni. Chuvangin hlimna keimahnia kan tuh theih dan kawng hnihna chu hmelmate haw lovin General Eisenhower a tih dan takin kan hmelmate ngaihtuah nan hian minute khat pawh hi khawh ral duh lo zawk ang u tih nih chu. Chapter sawm palina he thil hi i ti nih chuan lawmna chang hre lo te lakah i vui vai tawh ngai lovang. Chungte chu pakhatnaah lawmna chang hre lo ho vanga inti lunghnur mai lovin nachang hre lo tur khan ring nghal zawk ila, Isua pawhin phar sawm a ti dam a, pakhat chiahin lawmthu a rawn hrilh leh nih kha. Eng aiah nge Isua aia tam lawmthu dawn chu kan beisei theih teh lul ang? Pahnihna, mi thil pek kan pekte hianin hlimna thlentu ber zawk chu lawmthu min hrilh letnaah khan ni lovin, pekchhuah duhna thinlungah zawk khan a ni tih hre reng ta ila. Pathumna. Lawmna chang hriat, Gratitude, neihna hi keimahnia intuh a nih avangin i fate lawm thiam thin tura i duh a nih chuan anmahniah khan tuh rawh a ti a ni. Mihring zia tam zawk hi chu a inthlak ngai dawn lo va, hei keimahni mihring human nature, nature kan neih ve hrim hrim keimahnia pet ang chi tam tak hi chu A reh dawn lo a ni, entir nan lawm chang hre miah lo ang chi te, tha duh hauh lo kan tih ang chi te, Bible pawn a sawi vek ta a, mi rinawm lo ang chi te. Tiang kha chu an awm reng dawn a ni. Chuvangin pawm mai kha a hahdam thlak a ti ni. Hawihhawm vek turah te khan ngai lo ila, kan chunga rinawm viau turah te khan beisei lo law law ila, An lo lawm thiam ta a nih chuan a lawmawm tihna kha ni mai ang a, an lo lawm thiam vak lo a nih leh min tihrilh hai lutuk lo ang a, a chhan chu lawm vak lo tur khan kan beisei sa hrim hrim avangin an lo lawm thiam phian kha chuanin hei cherry on top an tih ang chi. An lawm lo pawh khanin keini kha chu kan lawm tawh tho tho a, mahse an lawm belh chhah leh kha chuan cherry on top an tih chu hei lawmna belh chhah tu ang kha a ni mai. Chuvangin Marcus Aurelius hian a diary-ah a lo ziak daih tawh a, vawiin hian mi ṭawng hnem tak te, mi hmasial tak te, mahni indah pawimawh em em te, lawmna chang hre miah lo te ka hmachhawn dawn a. Mahse, mak tiin ka buai phah lo vang. A chhan chu an tel lo khan khawvel hi a kim bik lo a ti ni. Mi tha vak lo tawng tur khan a inbuatsaih nghal deuh tawp mai ni. Mi chunga kan lawm lo deuhna thin pakhat langsar deuh chu kei pawh ka ni thin a. Kan mawhphurhna mihring pawh ni lo leh kan mawhphurhna pawh ni lem lo thil mi kan tihsak emaw, kan pekchhuah ah te, lawmthu te, lawmna chang hre hauh lo hi an awm thin ni? Kan tih tur ve reng a ngai ang chi te. Mahse, Dale Carnegie chuanin, Chu lampang chu buaipui lovin i pek chhuahah khan lawm zawk rawh min ti a ni. A pek tur kan nei ang chi te, pek chhuahna chang kan hria ang chi te, te pawh kha niang chu. Chutah chuan hlimna kha a awm zawk a ti ni. Pek chhuahah khan lawmthu dawn let lam ni loin a pek chhuah hrim hrimah khanin hlimna kha zawng zawk rawh teh nih chu. Chapter sawm pangana hi Would you take a million dollars for what you have? I ta ni sa te ho kha mak ta duaiin i thleng phalh ang em pawisa in? Dennis Waitley hianin I had a blues because I have no shoes, until upon the street I met a man who had no feet a ti ni. Khawlaia ke pawh nei lo ka hmuh hma kha chuan pheikhawk ka neih lo avangin ka vui thin a ti. Chutiang chiah chiah chu Pu Carnegie-a thianpa hian a lo tawk ve bawk a. a tla chhia nih a thianpa kha a beidawng bawk a, amah kha a inkhawngaih em em bawk a ni, self pity kha a nei a. Mahse, chutih lai tak chuan kei pawh nei lo, mahse hlim tak leh tha tho taka ni a chhiar lai a hmuh khanin lawmthiamna te, mahni inrin tawkna te a pe thar leh a, chu chuan a nunah khan thil tha a hip belh phah zawk a ni. Mahni ka video hmuhah chuanin hetiang hian a zawttu pa khan mi pakhat hi a zawt a ni. Tunah hian cheng mak ta duai sawm ka pe cheng a i la duh angem a ti a ni. Ka lawm viau ang tiin a chhang a. Mahse a zawttu pa chuan, Ka pek che chuan thil pakhat a thleng ang a, chu chu naktukah hian tho leh tur i awm tawh lo thung ang a ti a ni. Tichuan i la duh tho angem a ti a. A Mizo pa chuan ai a ti ta ni. A nih chuan naktu khaw eng hmu leh thei kan nih hi million sawm, makta duai sawm aiin a hlu zawk a, thleng pawh kan phal lo a ni. Tu man ni eng kan hmuh leh theihna leh kan tho chhuak leh thei hi eng zat pawisa mahin kan thleng phal lo a ni. Chu chu he chapter-a a sawi tum ber chu ni a. I malsawmna dawnte chhiar rawh, i buaina te i harsatna te ni lovin a ti a ni. Kan nuna thil thleng za a sawmkuah hi chu lawmna tur hlir hi a lo ni tlangpui a, thleng sil thei dinhmuna kan din avang te hian lawm kan awm tawh em? Pi Bawrgil Dal hi chu a thleng sil thei avang te, a thleng sil laia pawna chawng zawng lo hram mai mai avang pawh hian a lawm em em a, Pathian hnenah lawmthu a hrilh hial a ni. A chhan chu ani hi a mit lehlam chhia del a ni a, a lehlam zawka hmu tur pawh hianin hnai teah zu bih a mi chiai ngar ngar kha a ngai thin a ni. Mahse a tawi zawngin a beidawng duh lo a, mite aiin a bei nasa a, degree pahnih a sual chhuak a ni. Zirtir hna a thawh hnuah kum sumnga pahnih lai a nih hnuah khan a mit kha an zai dam ta hlauh mai a. A lawm lutuk a ni a hmufiah thei ta kha. Thleng a sil laite hianin a phuante kha a zu la a. a hmu thei te kha a lawm a, tia ni thlara a han en a, chhim bal ang taka rawng a rawn nei te kha hmuh nawm a tia a lawm em em a ni. Chawng zawng thlawk mai mai a hmuh pawh khanin Pathian hnenah lawm thu a hrilh a nih chu. Chutiang thleng sil leh chawng zawng hmuh vang mai mai pawha lawmna chang hria mihring chu Pathian lawm zawng a va han ni dawn tak e aw tih hi ka ngaihtuah thin a. Keini a mit del lo lo hi lawmna tur hmu thei lo hi kan ni a, kan neih thil hi laksak kan nih hma chuan hlutna chang kan hre lo an ti thin a, a dik khawp mai a. Tun thlenga kan dam ve ngawt te, kan hmu thei te, kan feel thei te, chawhmei miah lova kan la awm te, Zo inspiration hoin tanpuina dil sak ngaia kan la awm miah lo te hi lawmthu kan hriltawh em? A tam lutuka lawmthu sawina tur hi Thil hi ngaiah kan lo nei thin zawk a ni. Tuna i chhungte, i mithmuh theihna-te, i kal theihna-te, thilrim i hre thei ringawt-te kha i hralh phal em? I hralh phal dawn miah lo a ni. Chuvangin kan lawmna tur hi kan hmu thiam lo zawk thin a, kan lawmloh na lampang hi kan lo hmuh len thin vang zawk hi a lo ni tlangpui a. Lawmthiam hi a tha niang, Bible pawhin, Lawm fo rawh u, ka ti leh pek thin ang lawm rawh u min tih kha. Lawmna phenah hlimna hi a inphum ru a. Chu chu he lehkhabu ina min zirtir a tum lungngaihna hneh dan chi khat pawimawh em em chu ni. Bunglina ah ti khan chapter thum a la bang a, video dangah kan sawi leng a, tichuan ka video te min lo en sak avangin ka lawma lehpekah kan inhmu leh theuh dawn nia.